Libolo ori oti maber we wan dong ori ma pe waboko lok ba. Pinga oleng oko kono bot wutini ngoya? Hmm? An wiya ocung oko kany lubongo, wiya ocung oko calo wot tyen. Wiya ocung oko. Ingeyo laceng ca abedo ka kwano gino mo ma timme. Tye kaka mo i Mexico ma gungolo diro. pe angeyo kit ma boys obiwinyo kwede lok adiro pa jone ingeyo pol pa kare wan co pe waniang lok pa mon arem ma mon woto ki iye cwercwiny ma mon kato ki iye ki jami ma timme i kom dako ma nongo leb munu lwongo ni hormones. Ka dako tye o i neno ne me dwe wan coo pole pe wangeyo ngo ma nongo tye time ki kome ci wa bedo ma mor wa kuro me kare wa dong i lain ni eno ne ni pien dano obedo ki koko mapol yaa rem ma mon kato ki iye i lok me nywal dok co pud dong nywaro mon co pe ngiyo ngo ma tye ka timme ci dong joni eni kaka ni eni me Mexico ni gin dong okati ki cik ma gin dong omoko ni arem-mi en ma mon woto iye ni myero gipok co bene obilo arem-mi wek ka dong nyodo tye ka timme pien I caa me nongo nyodo, nyongo latin nyo keto ici, dano aryo ni weng gubedo iyom cwinye pingo do i caa me nywal dako dong bedo kene mon mukene wa an gire ka abino nywal cwara myero obed tye kenyo obed two amak cinge aye dange dong adange ki cinge en aye amako cinge dong ineno. Ento jo okene pe giye acalo an bene an bene pe ba aye kare ma min latin igonyo i woda an acito mere abedo mere woko amo wan ki lawote mo wakuru dong ma telefon ka dong telefon owo ni tap aa tena telefon onwoka ma nongo pud ayabo biya na ayaba biya odong kenyo cen na oto ite kony. dong kaka eni gina dong gin otimo kaka ni tye i Mexico ba gina dong gin otimo ene gumoko ni ka dako aye nywal cware myero obed tye so lapeny ma dong in myero ibed apenye ci dong cware nongo areme nining con omoko ni ka dako tye piny dako myero cinge eni obed malo cinge ma bedo malo ni nongo myero omak unu unu nyo nilu, nilu nyo unu eni gitweyo i tong udu i kom ajaa pa jal-li ma nyuto dako ka dong tye ka pien nongo kiriyo ba kiriyo tol-li aye cinge. Dako ka dong tye adada aii daktar aye aii daktar laro odong aii en ni nongo tye ka jako ki tong ajara en nyeri bene nongo tye ka woto base dong iye aii ato dong tye aii ato dong tye inen poko wa rem dano weng obed tuko ma giwinyo ma rom kong inen kit lok akaka can ci lokke eni Kare ma an aniang citori ne ci dong abedo ka penyo en ngat otito ne wa ica lok eni mo in dano ni ka oko gang wa bot wa kwica dano aye tero gini nining an wa awaco ni gini me acel omyero ki nen ni wel lutino ma dong in itye ka nywali ne dok ka in inywal me latin acel kong iweko obed free dako kong obed kene i kome latin me aryo aa dako kong lyelle kene. dok dong latin me adek. Man aye neno yo mayot me timo mere o family planning ineno ki lok me managing population pressure ineno ka gitimo kiti enone ni pien arem i cani tong udi rac ba arem i cani pat. In ingeyo nilo, awinyo ki jone wa in iye kin nilo ki tol uno tol tworo mene ma in itamo ni omyero ginit ki kom awobi ni ineno ci en anongo gipeyo ini ni rik rik bedo calo sii soya wun wungeyo sii so onyo bedo calo ngolo bao ngolo bao en ma ma naka yam naka yam ka ma kibaro iye bao-nu waneno nongo ngat moni omako ki piny ngat moni omako ki malo nongo pud macin pe bedo jiiji jiiji en aye enoni en aye ngo ma kitye ka waco ni omyero otimme i lok me nyodo me poko arem an dong awaco gi awaca wun ma gini ki tim ajua dong nongo gin wa gin lunywal lutwal-li ki cak nito mangi i lutino me adek twegi dong wek en ka dong onongo arem enoni ka dok otamone dok edok dok enongo acel mukene ci wiye tamo en arem-mi can dok bene ineno dok bene mon eno mukene cawa weng aa an dong amito lutino aa an dong kong gimedda lutino. aa anoko gin ma nongo program me cukul fic ki nga nga gityeko i wi dano ni tyangi program eni twero walok iye dok lacen ki dong me aryo pud en aye lok pa ngo ma mon woto ki iye wan obedo ka nene ba ma mon oyac wa oneno ca weng nongo oo amito muyeme muyeme ma nongo kiyuyo woko ki i wi yat. Ooh gine oneno tonga kong bye ki tonga kong bye ma oweko anang kong mukene nongo tye agopo matapali eh meni enoni weng jami ma mon kato kwede ma wan co pe wa paying attention aye ineno an lawo maca ni kigona cim wa ibye itye ka balo yen na ma apito wa ibye oruko kaca ci dong awaco ah Kit ma dong wun wumaro dong piny cwalo lobo lobo gi ni byena ni wubiyaro ineno wuya byena nio an aya ki itongo byer gi tii adek acato ka ma dong mon aye wuyac ki iye byer en lobo moni wun dong wuyenyo tutwal li dong akelu ber aye imiu me nono eka dong in dong itye ka nano ni ce okok mo dong okayo lebi kunu sorry yako ne mege. Adadane, cawa weng pe ngwec ngwec gini ni rac ada. Oo ko gino ka pwoyo ngwec gudi, ngwec ngom ka kot ngido ni pwoyo ngwec ngom ni dong calo wai omyero myero imok gudi ni ka amoka oo me cake ki ring two tuko wa ibar peco. Ci dong wun woko nen ma. Lok apokarem wa itime ni ngo matye ka time Mexico ni wunu tamo ene ngo gini enone reme kong wa idugi aye waneno loke lacen kong kit en lubok lok.